Hemäňizi salam ildeşler, meniň Türkmen Lady atly kanalyma ýene bir gezek hoş geldiňiz. Ildeşler eger bilýän bolsaňyz men köpden bäri wideo düşürip goýmadym YouTube kanalyma bu gün size ýörite bir wideo düşüresim geldi ýagny wajyp bu dokument barada wideo düşüresim geldi. Ilki bilen wideoma başlamaka meýilleşler men şu güneki göterýän kaşlýomda ýagny gapjygymda nähili dokumentleri nähili kartlary göterýän ýanym bilen şol barada gysgaça bir görkezesim gelýär soňra wideomda giňişleýin kartlar barada dokumentler barada gürrüň bererin öz bilýänlerimden Illeşler ilki bilen size görkezjek zadym ýagny bilýänsiňiz Amerikada eger Siziň State ID diýilýän dokumentiňiz ýa bolmasa sürüjilik şahadatnamaňyz bolsa, gapdalyňyzda bilen pasport götermek hökman däl. Ynha meniň, ýagny sürüjilik şahadatnamam Illinois ştaty bolansoň Illinois diýip ýazylgydyr. Şular ýaly. Sürüjilik şahadatnamamyň ýüzüni ýapýan, sebäbi sebäbi gerekli. informasiýalar bar. Ildeşler size görkezjek ikinji zadym, ýagny ikinji esasy gerekli zatlaryň biri, dokumentleriň biri hem bulam kreditni kartoçka. Eger bilýän bolsaňyz, gapdalňyzda ulanýanyňyz bar bolsa, kreditni kartoçka mydama peýdasy gaty köp bolan soň, esasan hem Amerikada peýdasy köp, ýagny kreditni skor, skor diýip bar, şony ösdürmek üçin hem peýdasy uly. Şonuň üçin mydama şu kreditni kartany ulanýan. Soňra bolsa ildeşler size aýtjak zadym, ýagny gapdalymda göterýän ýene bir kartlarymyň biri bulam bolsa Costco magazynynyň, ýagny optowy magazynyň karty. Bi bankowyskiý kart däl-de, prosta şol magazynyň agzasy diýip gapdalymda göterýän. Sebäbi köplenç gitýäs-de. Sudat mena bu kartsyz magazyny salanoklar şoň üçin. Ildeşler size soňky görkezjek zadym bu bolsa saglyk ätiýaçlandyryş kartym. Sebäbi saglyk ätiýaçlandyryş kartsyz hiç ýerik gidemok. Sebäbi eger ýadymdan çyksa. Hassahana gitmeli bolsam ýadymdan çyksa, biderek yzyma gelip ýöremden diýip, gapdalymda şo gapjygymda goýýan, kaşlýomda goýýan aňsat bolýan. Ildeşler gelinini şu kartlary ýagny şu dokumentlary nädip almaly Amerika gileniňizde esasy bäş sany düzetmeli dokumentler bar. Şolar barada giňişleýin gürrüň berip geçeýin. Ildeşler, Amerika geleniňizde ilki bilen birinji siziň düzetmeli wajyp dokumentleriňiziň biri Social Security Number, ýagny sosial howpsuzlyk belgisi, ýagny sosial üpjünçilik belgisi şular ýalak diýip bir terjime edilýär. Bu Social Security Nomer bu näme? Bu bir kartoçka bolup, ýüzünde dokuz sany unikalnyý nomer bolýar. Ol nomer ýörite diňe siz üçin, aşagynda siziň adyňyz, familiýaňyz hem-de siziň goluňyz bolýar. Bu Social Security nomeri. esasy amerikanlarda bar hem-de Amerikada ýaşaýan legalny immigrantlara berilýär. Bu social security nomer nämä gerek? Eger siziň social security nomeriňiz bar bolsa, siz size ol ullakan kömek etýär. Ýagny işe girjek bolsaňyz ýa bolmasa jaý aljak bolsaňyz, maşyn aljak bolsaňyz, Bankowoskiý kart açjak bolsaňyz, ýa bolmasa medisinskiý strahowka aljak bolsaňyz, köp ýerlerde siziň şol Social Security nomeriňiz soralýar. Siz gapdalyňyzda ýaňka hiç nima götermek hökman däl, köplenç şol Social Security nomeriň soňky dört sany nomerini köp ýerlerde soraýarlar, ýaňky belläp geçen. ýerlemde soraýarlar. Şoň üçin gapdaňyzy götermäň. Biderek näme eger ýitirseňiz, onam biri ogurlasa, biderek problema gerek däl-de. Şoň üçin ýadyňyzda saklap bilmeseňiz, ilkibada telefonyňyzyň bir ýerjigine ýazyň, şonda eger gerek wagty şu aýdyp ýa bolmasa görkezip bilersiňiz ýaly. Ýöne kartyny götermek ýanyňyzda hökman däl. Sosial howpsuzlyk belgisini, ýagny Social Security nomeri Nireden, nädip almaly? Buny siz onlaýyn hem tabşyryp, dokument tabşyryp hem alyp bilersiňiz, ýöne eger ýok onlaýyn däl diýseňiz, onda öz ofisyna baryp, gapdalňyz bilen pasportyňyz, green kartyňyz ýa bolmasa work permit, ýagny işe girmek üçin, Rugsatnama diýilýän kart bar, şonyňyz bilen baryp, şol Social Security nomeri alyp bilersiňiz. Ýöne ol Social Security kartyň özi bir gidýata on, on bäş günüň içinde siziň öýüňize, adresiňize ugradylýar. Amerika geleniňizde ikinjilik bilen siziň almaly dokumentleriňiziň biri hem, ýagny State ID. Ýagny ştat aýdisi ýagny siz näme diýýäňiz türklerde oturyň izini diýilýärmi şular ýalak. Ol kartyň ýüzünde siziň nirde ýaşanyňyz we siziň siz barada birazjyk informasiýa barda. Karoçi gysgaça aýdamda bu state aýdi Näme üçin gerek? Ýagny bu state ID size uly kömek edýär, ýagny gapdalyňyzda pasportyňyzy götermek hökman däl. Şol state ID bilen siz Amerikanyň içine syýahat edip bilýäňiz. Ýagny bu state ID-ni almak üçin nähili dokumentler gerek? Bu karty almak üçin esasy siziň ýaňky aýdyşym ýaly social security nomeriňiz gerek, sosial Howpsuzlyk nomeriňiz gerek. Ikinji bilen şo siz nirede ýaşaýan bolsaňyz şo ýaşaýan ýeriňiziň gaz, tok kwitansiýasy tapawudy ýok gaz ýa-da tok ýa-da bankowaskiý kwitansiýaňyz gerek. Sebäbi şo kwitansiýaň ýüzünde siziň adresiňiz bolýar ýagny siz şol ýerde ýaşanyňyzy subut etýän adres bolýar. Şoň üçin soňra gapdalňyz bilen. Work permit ýagny işlemek üçin rugsat berilýän kart bolýar. Şol gerek eger ol şol kartyňyz ýok bolsa gapdalyňyz bilen green kartyňyzy hem eltip bilersiňiz. Nirik barmaly siz? Öz ýaşaýan ştatyňyzdaky DMV diýilýän ýörite ofis bar. Şol ýerik baryp şol dokumentleriňizi tabşyryp bilersiňiz. Allstate ID-iň bahasy bir ýigrimi ýigrimi bäş Dollar bahasy bahasy bar. Ýagny şol siz her ştatda state aýdyň bahalary üýtgäp biler. Bir azajyk arzan bir azajyk gymmat bolup biler ýöne meň ýaşaýan ştatymda ýigrimi dollardy. Ýigrimi ýigrimi bäş dollar toşna ýadyma düşenok. Şol state aýdyny almak üçin ýaňkyç maňa siz öz ýaşaýan ştatyňyzdaky DMV diýilýän ofise barýaňyz. Şol ýerde bolsa Ýagny siz dokumentlaňňyzy bereniňizden soň sizi surata düşürýärler. Size gapdalyňyz bilen sizi gapdalyňyz bilen surat alyp gitmek hökman däl, ol ýerde özleri surata düşürýärler. Ýaňky surata düşürilenden soň size wagtlaýynça bir kagyz berýär. Ýaňky Şol State ID diýilýäniň kartyň özi gelýänçä size kagyz görnüşini berýärler. Şol kagyz görnüşini alanyňyzdan soň gapdalňyzda şol kagyz görnüşini göterip bilersiňiz. Köp ýerde soraýarlar-da, köp ýerde şol State ID-ni soraýarlar. Şonuň üçin Ol kart görnüşi gde-ta iki hepde ýalak wagtyň içinde öýüňize, ýagny siziň beren adresiňize özleri ugratýarlar. Ildeşler şu ýerde size bir zat aýdasym gelýär. Eger siz şu ştatdan başga bir ştata ýaşamana, ýagny göçüp şu taýda ýaşajak diýseňiz, onda siz şol ştatyň state ID-sini ýa bolmasa sürüjilik şahadatnamasyna geçmeli. Öz düzgün bada şular ýala siz täzelemelinam sebäbi şol kartda siziň adresiňizi täzelemeseňiz ştraf etmekler gat ahmal eger polisiýa saklasada ýolda eger sürüjilik şahadatnamaňyz bar wagty eger üýtgetmedik bolsaňyz. Amerika geleniňizden soň siziň üçünji düzetmeli dokumentlaryňyzyň biri hem Sürüjilik şadatnamasy, Eger siz sürüjilik şadatnamaňyz başga ýurtda alan bolsaňyz, ol hiç hili peýda edenok, Amerikaň öz sürüjilik şadatnamasyny almaly. Sürüjilik şadatnamasyna nähili dokumentler gerek? Sürüjilik şadatnamasyna ildeşler ilki bilen aýaňky size aýdan State ID diýilýän ID-ňiz gerek gapdalyňyz bilen, soňra Social Security nomeriňiz gerek, Hemem ýaňky ýaşaýan ýeriňizdäki gaz, tok ýa-da medisinskiý bir kwitansiýaňyz bolmaly ýanyňyzda, tapawudy ýok, bankowiskiý kwitansiýa bolsa-da bolýar. Iş rugsatnamasy diýilýän kart ýa bolmasa grin kartyňyz gerek ýanyňyz bilen ildeşler. Araňyzda maşyn sürýäniňiz köpdür, ýagny maşyn sürýäniňiz bar bolsa, esasan hem oglanlar bilýänsiňiz, şo sürüjilik şahadatnamasyny almak üçin esasy iki sany testi bar. Iki sany synaglary bar. Biri ýazuw synagy, beýlekisi bolsa ýaňy sürüjilik synagy. Şol sürüjilik synagyna girmek üçin ilki bilen siz şol ýazuw synagyndan geçmeli. Amerikada ilki bilen sürüjilik şahadatnamasyndan öň sürüjilik rugsatnamasyny almaly. Bu sürüjilik rugsatnamasyny nädip we nireden almaly? Ilki bilen siz eger köpüňiz bilýänsiňiz ýol hereketlerini ýöne birazajyk şol ýazuw synagyndan geçmäkäňiz birazajyk internetden okasaňyz ýa bolmasa öz şo DMV diýilýän ofisine baryp kitabyny sorasaňyz ynha şular ýaly kitabyny sorasaňyz özleri mugt berýär şu kitapdan hem okap bilersiňiz. Taýýarlanyp bilersiňiz şol sürüjilik synagyndan geçmek üçin ýazuw synagyndan geçmek üçin ýa bolmasa ýutubda internetde ýaşaýan ştatyňyzyň sürüjilik şadatnamasyny nädip almaly nähili ekzaminleriniň soraglar bar diýse diýseňiz internetde çykarýar şondan hem öwrenip bilersiňiz haçanda siz taýyn bolsaňyz şol sürüjilik rugsatnamasyny almana gitýäňiz. DMV diýilýän öz ofisynam, ol her ştatda bar, şol DMV ofisi, ofisyna baranyňyzda gerekli ýaňky sanap geçen dokumentleriňizi berýäňiz, soňra sizi surata düşürýär, tölegini töläniňizden soň gijesi ýigrimi bäş dollar töleýäňiz, şol synagyndan geçmek üçin, ýagny şol synagyna girmek üçin. Synagynda otuz bäş sany sorag bolýar. Şol soraglardan azyndan ýigrimi sekiz sanyny siz bilmeli. Şol ýigrimi sekiz sany soragyny bileniňizden soň size sürüjilik rugsatnamasy diýilýän kagyz berilýär. Şol sürüjilik rugsatnamasynyň kagyzy bir tugsan günlük öýtýän ýalňyşmasam. Şol tugsan günüň içinde eger siz bilýän bolsaňyz ýagny maşynyň sürüp bilýän bolsaňyz ýol hereketlerini gowy bilýän bolsaňyz siz synagyna taýyn diýeniňizde, Ýagny şondan ýene-de şol DMV diýilýän ofise baryp, şular ýaly men ekzamen tabşyrjak, şular ýaly instruktor gerek zat diýseňiz, özleri size aýtýarlar. Haçan gelmelidigini, sagat näçededigini. Ekzameniň nirde geçjegini aýtýarlar. Şol instruktor bilen siz ekzamenden geçeniňizden soň size sürüjilik şahatnamasynyň kagyz görnüşini berýärler. Ýagny bir hepdeden, bir ýarym hepdeden soň hem şo kartyň özi, sürüjilik şahatnamasynyň kartyň özi öýüňize gelýär. Ýene-de ildeşler size bir zat aýdasym gelýär, ýagny käbir ştatlarda, Şol ekzaminlerden, synaglardan geçmek üçin iňlis dilinde däl-de, rus dilinde hem geçip bilýän ekeniňiz. Men ol barada bilemokdym, ýöne köp tanaýanlam şular ýalak geçip bolýar eken diýdi. Rus dilinde hem gürläp geçip bilýän ekeniňiz. Eger siz iňlis dilini bilmeýän bolsaňyz, şol öz ýaşaýan ýeriňizdäki DMV-den Sorap bilersiňiz şol ofisine baryp şular ýaly men iňlis dilini kän bilemok rus dilinden nirden men ekzamen tabşyryp bilerin zat diýip sorap bilersiňiz. Ekzameni rus dilinde tabşyrýanlar hem gaty kän. Ildeşler size aýtjak Amerikada dördünji gerekli dokumentleriň biri hem ýagny Amerikada bankowoskiý karta açmak. Ýagny Amerikada bir bilinýän Banklaryň biri hem Bank of America diýilýän şular ýalak bank bar. Şular ýalak bank. Şu bankyň kartoçkasyny açmak. Siz islän bankyňyzyň kartoçkasyny açyp bilersiňiz ýöne meselem diýende şu Bank of America diýilýän kartyň aýtýanda şu wagt bu karty nädip açmaly we nähili dokumentler gerek? Bu karty siz onlaýyn hem açyp bilersiňiz eger Onlaýyn däl-de, öz şo bankyň özüne baryp hem açyp bilersiňiz. Şular ýalyk men bankowskiý siziň kartyňyzy açmak isleýän, nähili dokumentler gerekdigini hem özleri aýtýar. Menem ýöne belläp geçeýin nähili dokumentlaryň gerekdigini. Siziň sürüjilik şadatnamaňyz ýa bolmasa sürüjilik şadatnamaňyz ýok bolsa, ştat ID-ňiz gerek, social security nomeriňiz gerek. ýagny sosial howpsuzlyk nomeriňiz ýa bolmasa siziň pasportyňyzyň srogy geçmedik wizasynyň srogy geçmedik pasportyňyz hem bolsa bolýar. Hemem ýaňky aýdyşym ýaly siziň ýaşaýan ýeriňizdäki gaz, tok, bank kwitansiýaňyz bolmaly ýanyňyzda. Gerekli dokumentlerinizi tabşyranyňyzdan soň bir hepdäň içinde siziň şol öz Bankowski kartyňyz gelýär. Ýöne şu eger siz Bank of America bankyň kartyny açsaňyz, şol Bank of America kartyň içinde azyndan bir müň bäş ýüz dollar bolmaly. Eger bir müň bäş ýüz dollardan az bolsa balansyňyz, onda şo bank üstünden, ýagny pul alýar-da, on iki dollar diýalak, pul alýar üstünden, sebäbi şu bir müň bäş ýüz dollardan azlygy üçin balansyňyz. Bu kart köp kömek etýär, ýagny eger siziň bankowski kartyňyz bar bolsa, ol köp kömek etýär. Siz işleýän ýeriňizde öz başlygyňyza aýdyp, şular ýalyk meň aýlygymy göni meň bankowski kartyma geçirip bilersiňiz hem diýip bilersiňiz. Biderek gapdalňyzdan pul göterip ýörenňizden diýjek bolýan. Hemem şu geljek de kreditnyý kartoçkany hem açmana birazjyk kömek etýär. Ildeşler size aýtjak soňky bäşinji bir gerekli wajyp dokumentleriň biri diýsegem bolar. Sebäbi çyndanam geljekde şol dokument gerek bolýar. Ol hem kreditnyý kartoçkany açmak. Bu kreditni kartany almak üçin, ýagny bankowoski karty almak üçin, eger siz Bank of Amerikany ulanýan bolsaňyz, ýagny debit kartyny ulanýan bolsaňyz, soňra siz belli bir wagtdan soň siz sorap bilersiňiz, şol banka baryp şular ýalak men kreditni kartaňyzy alyp bilermi, açyp bilermi diýip sorap bilersiňiz. Eger hawa diýseler, ol siz üçin örän gowy, sebäbi siziň Kreditni skoruňyzy, skore diýip, ýagny kreditni skore diýlende bir ol bir Amerikada ullakan bir gerekli zatlaryň biri, sebäbi şonyňyz kreditni skoruňyzy ösdürseňiz, ol siz üçin ullakan peýda berýär. Şo kreditni kartany ulanyp ösdürseňiz has gowy. Durmuşda, ýagny geljekde jaý almana, maşyn almana uly kömek etýär. Kreditni kartyň belli bir. limitleri bolýar, köpüsi bezlimitni, köpüsi bolsa bir müň dollar ýaly ýa bäş ýüz dollar ýalyk limiti bolýar. Ýöne siz şol kreditni kartany wagtynda, her aýyň aýagynda wagtynda şo öz tölemeli puluny töleseňiz, şonda bank siziň şo kreditni limitiňizi köpeltýär. Mysal üçin bäş ýüz bolsa müň etýär, müň bolsa, müň dollar bolsa limiti, iki müň etýär. Şular ýaly siziň pul möçberiňizi, ýagny balansyňyzy köpeltýär. Ildeşler wideomyň soňuna hem geldik. Eger meň şu wideomy halan bolsaňyz, laýk goýmany hem-de şular ýaly gyzykly wideolary bilesiňiz gelse, kanalyma agza bolmany unutmaň.